Яковлево Дарья, Ҫӗнӗ Шупашкарти вун иккӗмӗш шкул, улттӑмӗш класс, ман вӗрентекен Конькова Ирина Ивановна, Петӗр Эйзин, упа пӳрчӗ. Пирӗн аслӑ вӑрманта, юмахри пек вырӑнта, утмӑл терлӗ курӑк пур, ҫитмӗл тӗслӗ йывӑҫ пур, Пирӗн патри вӑрмана пырас пулсан хӑнана Куҫуккайӗ алчӑрса, Пуҫуккайӗ ҫаврӑнса. Пирӗн чаплӑ вӑрманта виҫҫӗр тӗрлӗ чӗрчун пур. Ӗненмесен-эс кунта ятарласа килсе кур. Авӑ пӗр ҫурт йӑтӑнса ларать ҫуттӑн йӑлкӑшса. Унта кашкӑр пурӑнать, тесе ҫырни курӑнать. Ҫав ҫуртпа юнашар сылтӑмӗнче инҫе мар икӗ хутлӑ мӑнаҫлӑ тилӗ ҫурчӗ вырнаҫнӑ. Кӑшт маларах ӗскерен лара тепӗр мӑн кӗрмен, унта ытти кайӑксем, вӗтӗр-шакӑр чӗрчунсем. Хуларинчен кая мар, ялсенчен те япӑх мар шӑкӑлтатса, савӑнса пурӑнаҫҫӗ ыр курса. Пур чӗрчунлӑ ҫӗнелле йӗркеленӗ пурнӑҫне упа ҫеҫ ӗлӗкхилле ытараймасть ҫӗр пӳртне. Тертленет вӑл ҫырмара нӳхреп евӗр шӑтӑкра, ыттисен хваттерӗнче, ырлӑх-пурлӑх пӑрхатар утаманӑн килӗнче, нӳрӗ, шӑршӑ таса мар. Тилӗ тус та упана чӗнме пулнӑ хунана Кашкӑр кунта тӗл пулсан, сывлӑх сунмасть нихӑҫан. Катӑк тута, чалӑш куҫ, татӑк хӳре, тӑтӑк пуҫ. Иртсе пырать пӗр куян, кулма пухать упаран. Пирӗн патӑр утаман тӑрса юлнӑ пурнӑҫран. Курак ларать кӑшкӑрса, намӑс вӑрман хуҫине, кӑтӑрт-кӑтӑрт тутарса, упа хыҫать ӗнсине. Калӗ-малӗ уткалать, унӑн-кунӑн пӑхкалать, тунката ҫине ларать, тарӑн шухӑша путать. Вӑрманта ирех чак-чак сас туса ҫӳрет чакак. Нимене, нимене, упа патне нимене, хирсӗснисем, куянсем, пӑшисемпе кӑткӑсем, камӑркенмест пулӑшма, атьӑр пурте пӳрт лартма. Эй, хӑвартрӑх череп тус, Эсте ан юл, шӑши-юс! Вор-вартара хӑтӑрсем, тӑпкаланӑр хӑнтӑрсем, тӑмланасем шӑпчӑксем, карӑксемпе карӑшсем, атил-пуртил немене упа тусӑмӑр патне юрла-юрла ӗҫлӗпӗр. Ҫапла кермен ҫӗклӗпӗр, аслӑ вӑрман ян янрать, ҫакак тус хыпар сарать. Вӑхӑт иртрӗ васкаса, акӑ ҫитрӗҫ хашкаса упа патне чӗрчунсем, ырӑ чунлӑ ӗҫченсем. Тӑват урапа чупакан, хырӑмпала шӑвакан, ҫунатпала виҫекен, пурте кунта пур иккен. Калаҫаҫҫӗ, шутлеҫҫӗ, Кӑскӑласа ҫӳреҫҫӗ, тилӗ килчӗ-ши кайран, уткалать аран-аран, найкашать хӑй ахлатать, куҫҫульне те кӑлартать. Ах, ыратать сылтӑм куҫ, ҫӑрӑлсах тухать-ҫке пуҫ, тилӗ эмел хыптарчӗҫ, сулхӑн ҫӗре вырттарчӗҫ. Пурте тытӑнчӗҫ кӗҫех, камӗн пӗлет ҫав ӗҫе, Икӗ хӑнтӑр, ик юлташ, чӑрӑш касать чӑш та чаш, пӑчкине те туртаҫҫӗ, тӳрене те манмаҫҫӗ, пӑшӑ тытнӑ пуртсене йӑкатать турӑтсене, хир сӳсник бульдозер пек ҫӗр чӑкалать сӗмсилле. Сакайтарӑн пултӑр тет, пыл катки вырнаҫтӑр тет, Кашнихтар юхтарса тӑрӑшса ӗҫлет паян. Ай-пай ячӗ ҫӑхӑрса ҫав хушӑра пӗр куян, пурте шартах сикрӗҫ, ӑна сырса илчӗҫ. Ним те мар-мӗн, ним те мар, пӑлханмашкӑн кирлӗ мар шӑрпӑк кӗнӗ унӑнне, малти пичӗк тяппине чӗнсе килӗр хӑвӑртрах. Улатака тухтӑра улатака уйтахмин шӑпланмашкӑн ыйтать-мӗн, тытрӗ куян урине, аккӑ ларчӗ шӑрпӑкне, сӗрчӗ сиплӗ сӗткенпе, ҫыхрӗ шӑпӑр курӑкпе. Хӗвел ҫулӗ хӑпарса ӑна ҫалла сулӑнсан ӳсрӗ ларчӗ шӑхта кур, тӗллемелле хӳхӗм ҫурт. Никӗсӗ ун юманран, пирӗннисем ҫӑкаран. Алӑкӗ тухӑҫалла, чӳречи кӑнтӑралла, пӳрт хӗррине-тӑрине, чӳречипе алӑкпе, эллес-мелес тирӗпе, хӑйӗн ҫивӗч сӗмсипе, ула кайӑк тӑккаса илемлетнӗ тӑрӑшса, ӗҫ вӗҫленӗ ячӗпе, ваттисен йӑлипе, Упа пичке пуҫларӗ, кӗске сӑмах каларӗ, тайма пуҫӑм пурсӑра пулӑшнӑшӑн вӑхӑтра пӳрчӗ латӑр ҫитмӗл ҫул, ҫитмӗл ҫул та ҫичӗ ҫул, ҫула кӳтӗр сулхӑне, хӗле тытӑр ӑшшине, канлӗх патӑр каҫ выртсан, тимлӗх патӑр ир тӑрсан, Тӗрле-тӗрлӗ чӗрчунсем, ырӑ чунлӑ ӗҫченсем, ҫирӗҫ тутлӑ сар пыл тӑлне ӗҫрӗҫ Улшӑш ширпитне, хӗпӗртенӗ упана, вӑрманта утамана. Сывлӑх сунчӗҫ пӳрт тулли, упа ҫури сак тулли. Пирӗн аслӑ вӑрманта Юмахри пек вырӑнта ҫавӑн чухне мел ирччен, тул ҫутӑлса киличчен ян янрарӗҫ юрӑсем, кӗр кӗрлерӗҫ ташшисем.